Din id-darba għandna magħna lil Keith Perry, il-President ta' Sliema, li semmejnieh ġimagħtejn ilu ma' George Galea tliet ġimgħat ilu, kemm jgħaddi żmien, minħabba li qegħdin partnership, mhux fil-futbol, eh, fil-futbol mhumiex, ehm, però f'restaurant, fil-business, fin-negozju. ta' George's Kitchen. Ekku, għonet nir-ingrazzjak tal-istedina u najdlek proset ta' dal-program, għax vera interessanti. Thank you. Hopna rom u għax huma diretti, allura u għal-istil tijak naf. U apprezzajt ħafna li sar podcast ta' din il-xorta. Le jiena li qed nippruvaw nagħmlu biex nixbdu il-pubbliku lejn il-ground u lejn il-futbol Malti. Għax lejn il-ground il-kultura Maltija għadna lura. Speċjalment inti President ta' Sliema fuq dirri tinkellmek, għandkom tim jiena għalija sal-bieraħ stess qed nitkellem ma' Sandro Mikallef bħala kollega bħal ħabib Sandro jini nafu ġiti fermi għaj replay niftakar. U għet nitkellmu fuq il-telefon, għetlu Sandro, għetlu kif għet nara l-ħamrun. ħat ma jistaj mismaħom, bħala futbol, bħala teknika għet najt. Ħlif li ktar tim li nara, pero half time, jilab half time, jew l-ewel, jew t-tini half, slima. Sliema jagħmlu ħaf iġennuk u għandhom biex jikkompetu sew qawwijin ma' Ħamrun, pero jridu jilagħbu 90 minuta mhux 45 minuta, hekk narahom. Pero dwar din issa nkellmek. Irrid infakkar ukoll biex nibdew mill-ewwel bit-tajjeb li kellna l-ewwel top six, l-ewwel round tat-tieni fażi tat-top six fejn Ħamrun rebħu l-Valletta wieħed b'xejn, Floriana Rebħu l-Marsa Xlokk tnejn b'wieħed u Sliema rbaħtu l-Birkirkara tnejn b'wieħed biex b'hekk issa Floriana jinsabu l-ewwel post, Ħamrun 25 punt inqas, Valletta u Sliema viċin ħafna 22 punt, Marsa Xlokk 18, Birkirkara qed narahom sejrin lura għall-ewwel round biex ikunu mal-ewwel tnejn jew mal-ewwel erba'. Qed narahom jien però għad baqa' l-logħob. Għad baqa' diversi logħob li rrid ngħid ukoll, però biex inħalluha għal bla kantunieri, aħjar nitkellmu ftit miegħek, Kit. Kit, ehm, dak li qed jien issa li slima qed narhom tagħmlu ħafna ġennew waħda dawn l-istess tim ġara. Jew il-kontra. Aħna provajna noħol u daqxej ta' stabilta u ingredienti. L-ingredienti kollha ħanajtek biex konna tim ta' ċertu level. Ovvjament il-bazi tagħha hija technical staff li jenna ninvestu fit-technical staff, zammejna l-istess grupp immexxin minn Paul Zammit. u flimkien ma' Paul anki t-tim li bnejna ċertu barranin li baqgħu sena wara l-oħra, hemm min ilu four, three years magħna, ġifieri provajna noħolqu ċertu stabbiltà. Iva ridt xtaqt nara iktar das-season s'issa. Naħseb li t-tim qed joqgħod ħafna iktar issa għax kellna quite a few new faces ukoll. Biss iva, jkun hemm momenti naqra ħanajtek relaxed, ma nafx xirrit ngħid, ħantik eżempju, l-logħba labna fil-ġubili ma' Birgir Kara. Konna dominanti all the way, u l-aħħar erba' minuti, l-aħħar tliet minuti lajna żewġ goals. Dawk il-momenti nkun ħammut, naturalment, meta jiġu daw l-affarijiet. Imma biex intik eżempju, Ikun hemm dawk il-mumenti eħe. Irridu ftit iktar konsistenza, imma nemmen li l-ingredjenti hemm qegħdin. Eh, fil-fatt tal-ġajtu ma' Biki Gara, anka dil-loba tal-ħadd, Biki Gara ma kienx ħażina. Tajjeb, però it-tin ħaf xorta kontu aħjar, vera huma bi plejer inqas, Ah, ma rtiraw ħafna bil kara fit-tina, ħafna ta' ħarġu kienu rtiraw. Ma kontu aħjar.
Aħna konna aħjar. Kontu aħjar. Fema tijaj. Per eżempju, xin ħareġ u eh, dan għapli eżazu, jien iktar niftakar missiru minn naħseb missiru jina, eh, Magri Overend, li kien jilab. Ekku, ġonti. Ġonti, eh, ġonti missiru.
Naħseb li żgħir aħjar minn missieru. Ma differenti. Imma anke minn taħarex ma' tim nazzjonali għamel differenza. Raġa kif ħarex magħkom għamel differenza. Eh, eh, kellhom pożizzjoni differenti fil-pitch, allora ma tantx tista' tqabbel ħanajtek. Imma għedem kontenti ħafna bih il-fidni ehm, jien ngħidlek verità kon morna liħ Qabel ma mar mal-Furjana wkoll konna viċin ħafna li niffirmawh. Biss kuntent ħafna li ħadni. Għax dak jiġi l-kuġin ta' Gregory minn għalija. Ekku, dak familja daw. U anka Gregory kien mar mal-Furjana. Ekku, ekku.
Li tkun teba fil-CV tagħhom. Mhux tagħmel, affarijiet li jiġu. Niftakar kontun kont ta' kizmin kont inti sew.

Żgur. Eh, intom għandhom nirsim il-kbar net. Eh, l-lum għandna 400 eh, tifel u tifla. Kif kontat ngħidlek anke qabel programm minn 42 nationalities. Dik, minn 42 nazzjon. Naħseb unika għal Malta nimmaġina. Hemm iva għandna akkademja li hija tiffunzjona tajjeb ħafna, għandna coaches, għandna kważi 28 coach li eh, bil-liċenzi llum li huma jekk toqgħod tara kemm in minors, is-seventeens, il-fifteens, kulħadd kollha sejrin tajjeb. Nagħtu ħafna enfasi fuq l-akkademja, aħna nieħdu pjaċir ħafna ntellgħu t-tfal naraw il-progress tagħhom biex jaslu mal-kbar. Dak huwa l-iskop fl-aħħar mill-aħħar. Hemm xi ħaġa li jiena nammira wkoll li għandek plejer li huwa Slimiż, bandiera Slimiża, Noel Turner, li Niftakar isemmi dak x'kien jismu s-Sur Ġużè li kien jgħallem in-nursery fil-bidu nett. Ġużi Fava.
Ġużi Fava. Li beda n-nursery. Li beda n-nursery ta'. Beda, tinsiex aħna konna l-ewwel nursery f'Malta fl-83. Ma kienx hawn nursery. Illum għadu hemm.
Ekku, nawel għadu hemm. Ġużi Fava Alla jaħfirlu. Raġel kbir għal ta' sliema jmin kien ikkrea. Imma hemm l-injection f'Noel tiegħu. Eħe, Noel kien tifel li trabba fin-nursery għadu hemm. Għandna l-coach Leli Fabri li kien tal-bidu wkoll hemmhekk li baqa' magħna illum qiegħed magħna vera nieħu pjaċir narah jikkoċja. Għax il-coaches old school jogħġbuni ħafna. Dan new qisu tfal ħafna softness idejjaqni jiena. L-old school togħġobni wisq. U l-eli ġej minn ħal qormi, eh? Nur kaġa ma naqblux ma jkollu l-festa jogħġbu l-aħdar il-bqija. U koll.
Naqblu. Iġbinti ma tħobbx taħdar u koll. Le, le, ma nilbsux, la jien la u li di, ġbi qatt ma kellna xejn aħdar id-dar. Mela u l-beltin u l- Aħna s-slimizi, ija, ija. Aħna fi dħol aħdar u naturalment in-Neptunes.
Għax in-Neptunes jgħidu li huma tal-Furjana. Huma Furjaniżi.
Fil-fatt huwa ekku, huwa jiena f'ħajti aħna laq 54 ġimgħati oħra u qatt ma tħalt. Happy birthday. Qatt ma tħalt in-Neptunes imma dik l-importanti mhux il-birthday. Ħaqqa ma daħluk issa. Lena ma nidħol qatt.
Jekk jagħmlu dak il-parti hemm? Qatt ma nidħol hemm. Ma tmux? Le, żgur li le. Kit, il- inti wkoll kont il-bniedem flimkien ma' Viktor Kassar li ħloqtu l-MPL. Eh, ġi- Ħloqtu dan il- li jien għalija nibqa' ngħid li tajtu injection qawwija lill futbol Malti. Futbol Malti kien qed imut. Jekk ma kienx miet, ma kienx miet, għax kieku ma qamx. Jew ixux tajtuħ, jew qajjimtuħ. Ħanajdlek,
konna diskutejna l-MPL jenu Viktor way back naħseb fi żmien il-Covid jekk minn s-ser żbal. Konna minna xi online meetings dak iż-żmien ma' sħabna u konna diskutejna l-idea li noħol u l-MPL, ovvjament żviluppat sens ħafna l-MPL.
Ma laqwa l-ħolma mbagħad tiżviluppa. Il-ħolma, minna. eh, ekku, ekku. Kienu daħlu ħafna nies anki jikkontribwixxu fiha niftakar Dione, il-Ħaġġ, Mario De Bono, kienu daħlu, ma rrid ninsa l-ħadd, imma daħlu ħafna nies u mbagħad jagħtu l-idejat. Ehm, Fil-bidu konna qabbadna avukat il-Chris Bonnet, way back, konna morna ntaqgħu miegħu jien u Viktor Kassar, Qabel sa' ministru.
qabel ma sar ekku.

kienet fl-infanzja, allura it was a learning process, ħanajtek, kollha konna t-nitalmu. Eventualment, umbat, meta aħna konna fit Challenge League, umbat dik is-sena daħal Joseph, u f'dik is-sena jimma konċ fl-MPL għax kont Challenge League, għax dik kienet għall-Premier. Mbagħad l-ewwel laqgħa li kelli li attendejt jiena wara ċ-Challenge League kienet tlajt bħala observer wara li konna ġejna promoted. Konna promoted, insomma kont tlajt bħala observer. Ovvjament illum żviluppat ħafna u evolviet ħafna. Ġifieri fil-fema tiegħi Joseph bħala chairman u Alan ukoll Tawha dimensjoni differenti għal diversi raġunijiet. Ovvjament in-knowledge ħa ngħid hekk u l-kuntatti qed tifhem. U naħseb jiena aħna l-ħolma tagħna at the time kienet jekk mnisser żball li within five years nieħdu il-league bħala Premier. Ovvjament bl-introduzzjoni ta' Joseph bħala Chairman diġit fast forward, mhuwiex bniedem li ħajstenna 5 years, għal next year neħduh. Taf xirrid ngħidlek? Allura he fast forwarded all our ideas u ta' dimensjoni differenti. Ikollna laqgħat ħelti ħafna fil-fehma tiegħi. Fejn qabel konna iktar parrokjali, xtajdra tribali. Naraw. Tribalizmu, parrokjalizmu. Eħe. li trit, imma. Prova jaqtalna dik fej aħna flok naħsbu fina nifusna bħala klabs naħsbu iktar għal Premier, għax qabel kien sintomu, kien problema li konna imbatu ħafna minna. Naħseb illum tana dik il-bilanċ fej aħna l-ewwel irridu naħsbu fuq il-league innifsu u l-Premier Clubs u x'nistgħu nġibu bħala Premier Clubs. Rather x'jaqbel lili u x'jaqbel lilek, and so on and so forth. Hi diffiċli, ħa?
Ħa ngħidlek, irid tkun hemm naqra element ta' dixxiplina wkoll magħna l-clubs għax jekk ma xi kultant

l-affarijiet li jkun hemm attwali u tal-futur, jiġifieri iddiskutejna affarijiet interessanti ħafna, tana tefa' fuq il-mejda idea fenomenali, Dr. Muscat, u ovvjament ma naħsibx li għam at liberty llum li ngħid x'iddiskutejna x'għadna għaddejn f'diskussjoni biss xi ħaġa li żgur Favur il-loba.
Favur il-loba dejjem, dejjem. Jien napprezza x-xogħol tagħhom daw hemm. Per eżempju,
nisma' ħafna mhux kulħadd, però tal-barranin. Mhm. Li tider tinħass ma nafx għaliex inħossa jien li mhux saddum li l-barranin ħadd infetaħ open għal kulħadd.
Ħanajdlek. Tista' tagħmel tgħid jilagħbu disa' imma tirreġista kemm trid. Ovvjament jien għandi l-opinjoni tiegħi bħala individu, mhux bħala klabb. Jien niftakar meta konna tilajn minn tlieta l erba kienu proponaw Birkir Kara erba dak iż-żmien. Ngħidlek way back 13 years ago. Jien kont kontri at the time. Wan kelli l-akkademja li kelli ħafna players u tu konna dak iż-żmien nippuxjaw ħafna fil-fatt minn kienu kunu l-iktar timid b'saħħithom. Min ikollu l-Maltin u jtella bħal ħibs kellek dak iż-żmien kara valletta daw kienu jtellaw it-tfal. Allora kont kontrija. Eventwalment evolvejt ftit fil-ħsieb. Waħda mir-raġunijiet niftakart nitkellem ma' plejers Maltin, bħal Mark Scerri niftakar jgħidli isma' int tista' ġġib miljun barrani għax xorta jien ħa nilgħab, fis-sens I'm as good as them.
U l-verità meta toqgħod taħseb ta' m'hemmx barrani u Malti, you're either a player or you're not. Kieku hu qatt ma lagħab il-Belġium u kien captain u etc etc. Xorta Jien inħoss rather jiġifieri llum jekk tgħidli trid titla' minn tmienja għal ħdax ngħidlek le. Ngħidlek le. Naħseb qegħdin Ovvjament bl-introduzzjoni tal-ħamrun issa, għax il-ħamrun ħaduna to another level fl-Ewropa, Irridu naħsbu wkoll f'din il-ħaġa, sewwa, kemm tista' tirreġistra biex imbagħad mhux. Biex ikollok tneħħihom. Biex imbagħad ikollok tneħħihom, which is unfair ukoll, tkun investejt f'dawk il-barranin. Is-soluzzjoni mhux faċli, jien ngħidlek iktar milli mmorru għas nittalmu jekk hawn ċoe nagħlmu li tfal tagħna kif għandhom isiru iktar strong. Jina nara ħafna hemm kelma li għalli għallum, the snowflake generation. Għaw ħafna tfal illum telajn, aħna l-ġenituri li qed nirrovinawlhom il-karattru. Bil-ftit.
Bil-ftit.
Jiena milux kelli diskussjoni. Eh, diskussjoni, ħanajdlek minn fej ħarġeddi. Jiena tlajt tlajna bitfal għaw under 15, le, 16 year olds kienu. Tlajna kamarata, Is-Sindku għamel massive eh, xtajjat lu għaw event għal daw it-tfal tagħna kellna mija hemmhekk. Eh. U huma utilajn it-tfal u ma utilajn. Issa da mhux se ninstema' popolari bdi, ma jiena xi nħoss ħa ngħidlek. Is-Sindku rid jagħti x'tgħidilha hu, medalja għal kull tifel. Rid jippreda, ġifieri ġabu l-villaġġ hemm għamlu. U jiena ridni ħdejh u bdejt nara t-tfal tagħna tilgħin. U hemm minni kon ħammut, meta nara għal kull 3-4 boys b'tifel misluta ma' widnih ta' 16. jew xaru dajd fuq. Jien naħseb għandna morru back to basics f'dal pajjiż. Aħna ġenituri, eh, mhux it-tfal qed ngħid. Nibdaw nagħlmuhom kif ikunu vera rġiel. Jiena naqra old school f'daw l-affarijiet, imma iffissat f'daw l-affarijiet. Il-mod kif nirrispettaw jien nara t-tfal ġieli deħlin lanqas jekknoliġġjaw lill-coach Paul Zammit. Il-coach tal-kbar lanqas jekknoliġġjawh. I mean, jew jekk taf xi rrid ngħidlek, nixtieq li mmorru back issa jiena forsi jien kont border della sala allura forsi tlajt naqra imma din ma niflaħix jiena. Qiegħda naħseb fil-DNA tagħkom Islimiżi. Id-darba l-oħra kont qiegħed mistieden fi programm ta' Antvin Monsignor. Ok. Il-kampjonat. U kien hemm. Kien ma' Slima Antvin ukoll. Iva.
Kien hemm il-Viċi President eh, Walter Arċola. Ekku.
U qal li darba minnhom ħadha bi kbira ħafna qabel logħba tal-Ġubili. Mhm. Semmih il-plejer miegħi, ma mhux san semmi għax kien qed jitkellem miegħi personali mbagħad, mm. mhux san semmi l-plejers. U daqallu u jħu tagħmilha bi kbira di biċċa tazza ta'. Iva, iva, iva. Għallu biċċa tazza. U din jetta li l-Henry Bonello ġimgħa l-oħra jien. Mm. Għalli kiku jien nisimgħu kun plejer ieħor, ngħidlu ma dak ma nilabx.
Ħanajdlek x'naħseb. Mem lebda biċċa tazza, kull loba anka fredli tinżel biex tirbaħa. Aħna aħna metajt fid-DNA. Aħna bħala slima kif taf l-iktar li rbaħna. Imma fil jgħidu li huma. Le, le, le. Xi waħda l-ewwel ma nafx. Le, le, aħna għandna l-ewwel nett għandna trofi iktar minnhom, ħanibdew minn hemm. L-aħħar waħda li rbaħna magħhom. Għaddejtuhom. Għaddejnihom. U t-tieni nett, aħna għandna twenty six leagues, huma għandhom twenty five and a half leagues, għax l-aħħar wieħed ħaduh fuq il-mejda. Għax Johan Said qalli hekk, ma issa jaf Johan Said. Iva, iva, u għatlu, le, u qed ngħidha l Johan Said partikolari li nibqa' nfehmu u nispjegalu li league fuq il-mejda jiġi nofs league. Mela dawk 25 and a half għadu. Battuta tal-futbol. Dejjem inħobb niċċajta u naqbad ma' Johan. Ħabib Konna dala sal flimkien ukoll. Imma le, apparti minn hekk il-water polo s-slima l-iktar li rebħu. Li fid-DNA tagħna rridu nirbħu aħna. Aħna ma nixbaw qatt. Naf li ħafna klabs jgħidu ħafna. Imma aħna mindu ikunu tfal. Fil-water polo iva. Fil-water polo iva. Iġviri din hija xi ħaġa aħna ma ngħidux ara rbaħna somma, aħna l-pressure li għandna hija l-istorja tagħna. Dik tpoġġi l-pressure fuqna biex nibqgħu nirbħu. Fil-fatt ftit snin ilu għamilna rridu jagħmlu motto għaw li talbuni biex ngħid erba' kelmiet biex jagħmlu at the back of each kit. Tatu, eh, le, le. Le, at the back. Full kit.
U jien għattilhom, we are not here to participate, we are here to win. That's all we care about is winning. U l-ħajja hija kollek. Jekk inti ma tqumx filgħodu biex tirpilha l-ħajja qed taħli l-ħin. Allura dawn l-affarijiet jiena nixtieq nintroduċu biss ftit. Eh, kelli l-coach ukoll fil-passat u minn hawn sellem selli għalih għax jiena ma nkellmu żmien twil missier Andrej eh, Aġus.
Mhux ħaġuż le. X'Kembri. X'Kembri, ekku. Fakkarni x'isma' dak. X'Kembri, jilgħab magħkom. Ekku, il-papa tiegħu, mm. ekku. L-istess, konni taxxa naraħ jikkowċja. Old school, apparti coach bravissimo, konni hu pjaċir ma kienx ikollu tifel fl-under 15, jekk 24 players, 24 għat training. Ara kemm kien iddixxiplinat. Għax id-dixxiplina fl-aħħar mill-aħħar, u din ma nistgħux nifhmu, id-dixxiplina fl-aħħar mill-aħħar hija rewarding. Ġifieri dina hija xi ħaġa li fl-aħħar. Ronaldo, eh, ġifier qabel training imur sagħtej qabel joqgħod sagħtej wara

Le, mhux fuq il-plejers, fuq kulħadd iddejjaqni l-misluta. Le, le, ma ġiel m'għandhomx ikollhom.
għaddejjin. Hija ma ridhomx fil-pitch, aw għandna fil meta jiġu fin-nursery bil-misluta, iva ddejjaqni. U tatu, tatu suppost ma jkollhomx għandha 16, ħanejdu. Le, le, dak dik l-età.
Suppost. Ismani, tatu hija xi ħaġa oħra, llum hija arti naf, illum it's out of hand, kulħadd jien m'għandix waħda, ma napprezza li hawn min jogħġobhom. Illum jekk tajt

Issa. Jiġifieri, għamilt għax dik hija JJG. Hemm raġuni għaliex J. John, J. il-mara tiegħi Ġenis, u G. Ġużepp Ettifel li għandi żgħir. Però JJG għax dak għamil nerba IVFs u kellha erba miscarriages. Allura, ġej, ġej, u fl-axħar ġie. Ah, monna f'kienu għamilna wahda kull wieħed Spanja, dik ġej, ġej, ġie. Le, jina mux neġanajt, meta najda di, milux kont fil-meeting ta' jistaw jitqu probli, smawni. F'tal-coaches, tal-nursery, u għet najdra misma jinda l-astra tattoos. U nara xi coaches nisdu l-komma, insomma, il-verità naqra u tkun. Insomma, it-tfal jgħidu li antikwat, ma. Jimma d-dejni.
Ġiviri, ma. Le, mux id-dejjaqni per se, aħna ma konna zar. Eh, ma kienx ikun hawn kulħadd bihom bħallu. Qabel kont iġibhom li eh, jishom eh, jibda jħossu. Imqarbin ta' droga, hekk kienet. Jien idejquni daw li jaħsbu li għax għandhom nat pinġija li huma xinis, wow. Eh, għandhom xi ħaġa xi beżżaw eh. jiena daw l-affarijiet li kollu. Kollu bullxi tal Issa per eżempju, ħansemmu di nkomplu fil-futbol. It-tifel tiegħi jgħix il-Ġapan. U t-tifel tiegħi ma setax jagħmel tatu ilu 20 sena hemmhekk. Mhm. Minħabba li l-Ġapan Jekk inti jkollok tatoo, diffiċli jħaddmuk, għax it-tatoo ġol-Ġapan huma magħrufin bħala l-yakuza, il-mafja. Il-mafja tal-Ġappuniża. Rajt ħafna fuq il-yakuza. Eh, allura, fil-fatt, issa miegħi kien il-Ġapan, kien eh, Spanja ġi miegħi, ehm, ġeltu, mhux ġeltu, ħajjartu jagħmel waħda għax ħsibu fil-dana u tal-

Missa eh, wasal il-birthday ta' 54. Jaqbduk jorbtuk. U jagħmlu l tatu. Għandi tfal. U nagħmel lilek kieku fuq rasek ħadd idher dejjem. Għandi tfal tnejn minnhom bit-tatu, sta. Eh, ma meġgħu eh, jgħidu li ngħidilhom ismani. Jien ma toġobnix, mhux se noqgħod ngħid hekk jew hekk, ma jogħġbuni narhom ma ridhomx fuqi. Mm. Jiena ma kellix kont nibża mill-labra, ah. ma ġajx. Ġifieri jekk tittipprovek ma tweġġax. Issa, il- Jiena fil-bidu għedt li s-Sliema qed inħosshom bħala tim li jista' jiġġieled sew lil Ħamrun. Mhux il-Ħamrun biss hemm qed jilagħbu l-lig hemm Floriana u hemm Valletta qegħdin jagħtu u għad baqa' ħafna. Anke ma sax lok mhux tim li tarmih. Ma sax lok tim tajjeb ħafna hmm. anzi tattikament jekk tarhom fil-biċ. Dik il-kara għadha mhux qed timpressjonani, ħankun hmm. onesti, però hemm qegħdin. Sliema, issa qrib ħafna li tkunu mal-ewwel tnejn fit-tmiem l-ewwel fażi, ngħidu hekk. Fiħsibkom sa jannar tirranġaw xi ħaġa? Per esempio oħra, il-plejer Zammit li ġi t-tifel ta' Pawlu Zammit, Andre Zammit li jilab mal-belt. Mhm. Eh, ma ħattuħx għax it-tifel ta' Pawlu Hu stess forsi ma xtaqx jkollu ibnu taħtu jew ħarbilkom. Le ma ħarbilniex. Tifel tajjeb ħafna.
Tajjeb ħafna, naf li għandu għal qalbu l-belt ħafna wkoll. Ehm, naħseb ma kien żgħir missieru kien coach tal-belt, mhm. allura għandu għal qalbu l-belt ħafna. Biss minn aspett kalċistiku tista' toħloqlok, ħa ngħid hekk, naqra tkun uncomfortable anki għall-coach u għat-tifel. Allura mhux għax ħarbilna, għax plejer interessanti jogħġobni ħafna, għamel id-debutt man-nazzjonal ukoll. Minn dejjem kien jogħġobni, kien għadu ma' San Ġwann, jiġifieri. Biss Le, toħloq lok naqra, fil-fatt qatt ma ddiskutejni, jiena u l-coach qatt ma essax tkellimna li jiġi. Inti ilek 15 sena, President. Mit-2011.
Eh, għal sentej ma lħaqtux lil George jisibek, dak 17. Eh, George, George, ehm, Naħseb li mhux naħseb li iktar li ilu President wara ħiena fil-Premier. Mhm. Għadak 17 years, aha. U ilu 15 Premier. 15 Premier, aha. Jiena 15 u kelli sena minnhom, le, sena waqaft, waqaft, u sena Challenge League, għax sena minnhom. Meta waqaft inti?
Mhm. Kien taħal eh, Jeffrey Farrugia minn Akku, akku. U nqala' ħafna nkwiet finanzjarju Sliema. Ekku. Verità. X'ħajrek f'inkwiet finanzjarju bħal dak tarġa' tidħol? Jien ma nistax nifhem. Ħa ngħidlek, jien kont waqaft, kont kont għaddej minn naqra messy divorce f'ħajti personali dak iż-żmien. Kelli ħajti naqra, kont in a bad place imma ma tafx inti kelli ħafna stress personali.
I know the feeling, għaddejt minn ġifieri. Kien naqra heavy dak iż-żmien, ħajti kienet naqra heavy, kelli l-żar tiegħi li autistic 24 hours miegħu. U jiena dak iż-żmien kont waqaft Fim, nillum nissanajda, kelli laqa insomma ma' xi supporters u kienu kritikawni għax dak iż-żmien kien hemm minn tnejn tlieta kritikawni għax minix korrott. U waqt id-diskussjoni. Jriduk tixtri xi plejers. Le, le, ma qalulix iriduk tixtri, ma kienu kritikawni fuqha. U jien dikinhar ġrat li xi ħaġa li min jaf niżgħu ma tantx jien very in control tiegħi nnifsi, very composed kif jgħidu. Dikinhar tlifta. Tlifta b'mod. ikrah ħafna, ħafna. U ħanajtek, mux għal-komment biss, għax il-pressure li kelli dak iż-żmien f'ħajti. L-akkumulazzjoni tagħha kont li 9 years president, 10 years u kont għaddej minn affarijiet kbar u tlifta. U d-deċidejt ħad deċiżjoni li jena My time is up, ħanajtek. Umma, umbat il-supporters club kienu diġa minn wara dari kellhom ċilaqat ma' Jeffrey, kien għallhom ħagġib xie 25 miljon mis-Saudi, jek minn s-sejr zbal dak iż-żmien. Mm, u allura jien għattilom, isma' minix marbut ma' lebda siġu, jalla jiġu mux 25, jiena supporter fl-axar mill-axar, Trabbejt ta' Sliema, ġenituri Slimiżi, nanniet Slimiżi, kulħadd Slimiż. Li jiġri ta' ġid ta' Sliema, ben fatt, u kont warrabt. Wara mbagħad xi seba' xhur wara jekk m'nistersbax kien irriżenja dak iż-żmien is-Sur Farrugia, u jiena f'April kienu ġew ikellmuni niftakar Alex Muscat li llum Segretarju u Andrea Zammit Tabona kien dak iż-żmien Viċi President. Kienu ġew ikellmuni biex nidħol lura għax Alex Muscat kien plejer masli. Kien plejer, ma dak iż-żmien le li qed mm. ngħidlek kien. Kien daħal ħajtħol għadu ħajtħol segretarju xi ħaġa kien fil-kumitat imma. Allura għandna bżonnok tiġi lura biex taqqat il-grupp għax kulħadd sparpalja u jekk ma naqdux il-grupp u nsibu soluzzjoni għall-problemi sa 22nd June kellna deadline sa 22nd June jala irridu nagħtu ċ-ċwievet ta' Sliema Wonders il-MFA. Jien kont naqra reluctant li nidħol ħa ngħidlek verità għax ħajti kif għadtlek. Kont għadtilhom m'għandix ħafna. U kien hemm djun kbar. kbar ħafna. Kienu viċin it-two million dak iż-żmien u niftakar għaqqadt kumitat, għadtilhom jien jekk ħanaqdu kumitat nies ta' fiduċja, kien hemm Andrea, kien hemm Alex, kont daħħalt lil Walter Arciola li kont Walter kien għadu mhux fil-kumitat imma kien viċin tal-klabb kien jgħinni wara l-kwinti ħafna kemm dom President. Alex ovvjament kont nafu sew kien il-captain tiegħi, l-administrator waqt li kien player, etc. Andrea ħbib intimi konna, ġifieri insomma għad grupp ta' nies li jiena kienu ta' fiduċja tiegħi u għad ħabbatna rasna kif ħanżommu l-klab miftuħ. Kien niftakar ċempilli anki l-President dak iż-żmien tal-MFA Bjorn u kien qalli provi dħol ħalli għall-inqas Għamilt ħa nkun onest miegħek, l-ewwel aħna konna għamilna pjan kif ħa naqtgħu d-dejn u kif ħa nżommu l-klabb fuq ħanajtek jibqa' Kien hemm dejn. plejer kelli hu 700,000, sebgħet ngħid jew. Li aħna ħallasna 700 u xi ħaġa lil FIFA. True FIFA. Minħabba tal Plejers barranin, plejers li qatt ma labu magħna u fiċċewna l-kuntratt, plejer li qatt ma ġie Malta. Il-President qabel Jeffrey Farrugia ġifieri jagħmel kuntratti Għax inti hemm regola li jien ma kontx naf biha illi Għal FIFA, għal Malta jrid ikollok tliet firem, għal FIFA waħda. Aħna kellna, ħa ngħidlek, dak iż-żmien ridna nħallsu, ara, meta dħalna f'Ġunju, kellna deadline fuq rasna, la naf 770,000 through FIFA, u mbagħad kien hemm djun oħra. Anyways, imma konna għamilna fassalna pjan, għax din l-iktar parti importanti għalija, konna fassalna pjan jien u l-kumitat li within three three to four three years minn għalija konna l-ewwel waħda. Naqtaw id-djun u nżommu l-klabb għaddej. Fl-ewwel season fil-fatt waqajna konna. Um, for obvious reasons konna l-coach ara eh, Pizano kien ġi l-ewwel ġimgħa ta' wissu ġibni il-coach għax eh, laqas konna għadna tnajlek. Ma insomma ħdimna bila għal ħafna, konna grupp għadna grupp tajjeb ħafna, ħdimna ħafna U l-ewwel sentejn ħa ngħid il-verità għax kont kif għadtlek għaddej minn naqra ta' żmien ikrah. Kont iktar il-persuna li orrajt infasslu l-ideat, insibu lob imma għamlu ħafna xogħol in-nies ta' madwari kienu l-ewwel sentejn. On the day, on the ground għamlu ħafna xogħol in-nies ta' madwari. Għax jiena kont anke fiċ-challenge li kont assenti ħafna. assenti mhux mill-ground jew mill-uffiċċju imma mbagħad assenti on the day to day. Bissu mbagħad erġajt ħalt, setidjajt ħajti u bqajna naħdmu, ġifieri għandi grupp ta' nies fenomenali. Aħna maħniex komitat fi għandek 15 ruħ, 13 għal kard u 2 jaħdmu, maħniex hekk.
15-15.
Aħna għandna 15 u jaħt. U l-flus minn fejn ġibu? Minn budkom? Le, le, le.
Xaħġa joħroġ. L-ewwel disa' snin hekk kont nif meta kont ħanajtek kon naqqat il-budget jiena l-ewwel disa' snin. Issa meta tħalt lura naturalment kienu żminijiet differenti konna hemm Nies, iva, li jikkontribwixxu, imma l-maġġor parti ovvjament aħna niġru ħafna wara sponsors. Għandna l-vantaġġ f'ċertu affarijiet li aħna sliema fis-sens għax ċertu sponsors tiskanta peress li tkun hemm il-commercial.
Hemm il-commercial aspect in. Il-villaġġ, belt, town, il-sliema kbira. Ekku. Allura hemm min jiġi forsi jgħidlek, ija, la sliema ninvolvu ruħna. Il-main sponsor tagħna fil-fatt għandu l-offiċini Tinja Point, Intervetin Gaming Company, illum nagħmlu l-podcast tagħna minn hemm il-programm minn hemm, jiġifieri. Jiġifieri tgħin. Imma it's a very big jigsaw puzzle il-finanzi kif tiffinanzja. Illum għall-grazzja t'Alla ġibna dal-UEFA money wkoll, l-UEFA ddeċidiet li ttihom lill-Premier, il-flus li kienu għal snin twal jinqasmu. Issa Keith, inti tkun it-tieni Ħamrun? Tibda triq issa li bdew il-ħamrun? Ħanajdlek.
Iċ-ċans qiegħed hemm. Ħanajdlek. Għalkemm issa għandek mal-furjan, eh, kont tal-ħodor. Jien li.
L-loba li jmiss. Inħobb nilab kontra l-Furjana. Lo, net għandi ħafna ħbib jien mill-Furjana. Wet mill-ikbar ħbib tiegħi l-Furjana.
Le, le, le, u jien hekk ngħidilhom l-isbaħ ħaġa l-inkejja sportiva. Wet mill-ikbar ħbib tiegħi Tony Alamango ġifieri. Kont nieħu kafe miegħu l-ġimgħa l-oħra. Furjaniż, Furjaniż. Dok.
Imma pal Johan, per eżempju, konna skola fl-imkien aħna. U kien sena ikbar minni u ħuħ kien sena żar minni. U konna. U kont sapporter tal-Furjana u jgħamil ħafna ġi tal-Furjana. Bħalmi kont sapporter ta' Slima. Ma rrit nikxfu, irrit nikxfu l-Johan li fil-waterpolo ma' Slima jżom. Vera?
Ftit jafuha.
Ftit jafuha. Mhux ma. Għax dak għax trabbas li ma pitx magħna, tifhem, allura. Le, ifhimni, jien ħa ngħidlek, għalija l-ikbar ħaġa. Le, mal-Valletta jmisskom intom mhux mal-Furjana, jmiss issa. Aħna li. Tielet logħba mbagħad mal-Furjana. Jien għalija parti li tirbaħ it-tazzi u hekk, l-ikbar ħaġa għalija li għamil ta' slima mhux it-trophies jew hekk. Għalija l-ikbar ħaġa li ġibt it-titlu. li ma kellniex. Aħna konna squatters għal ma nafx kemm-il sena. Sewwa. Il-fatt li aħna ħadna t-titlu tal-post wara ħafna snin, dawn is-snin kollha qatt ma kellna t-titlu, kienet l-ikbar ħaġa għalija. Konna l-ewwel klabb li ppreżentajna l-Commercial Project fit-2017 lil Clifton Grima, li inċidentalment kien il-Viċi President tagħna, Singil ma' ministru Il-ministru, ekku.
Kien, dak kien segretarju, chairman ta' nursery, un bat sar viċi president ta' slima u koll. Iċifiri, bħala ħanajtek, bħala għalija dawk li gbar kizbit. Għalintom li Il-problema jien niftakar għandha ma- anka meta kien hemm ħija magħkom. Di l-kelma kont qed tielu, għetlu ma bus, di ma jkunx hemm ħafna supporters, tim qawwi bħal dak, tim jirbaħ l-unuri. Ma tħossix, hemm differenza tara l-belt, tara l-ħamrun, tara bil-kirkara fl-aqwa tagħhom, tajjeb, Imma hi xi ħaġa, hi xi ħaġa ġo Sliema ma nafx x'inhi, pereżempju, illum ara ħammorru mbagħad inkomplu, ħammorru għal Bla Kantunieri għax għandi biċċa fuq Sliema. Jiena il-logħba bejn il-Sliema u Birkirkara rajta mid-dar fuq il-television. U rajt dak il-ħin iffoka t-television fuq tlet tfal. Tlet tfal supporters Limiżi iċaxbu mal-iskurjaw, tlet tfal mill-aktar ħelwin. Suppost bat ir-ritratt però jiena hawnhekk ħadd anke fotokopja tiegħu tlet tfal ħelwin. Daw it-tip ta' supporters huma l-futur, daw ma tliet slimiżi. Tajjeb li taħew kemm għandhom 8 snin, 9 snin, tarom jifirħu. Dawk iridu nġibu u daw li ngerger jien noqogħdu attenti bid-diskors ħażin li nitkellmu fil-ground għax dat tip jixorbuh dak id-diskors Ejja nimlew il-ground b'da tfal, daw mhux tan-nursery, daw ġew mal-familji tagħhom. Tajjeb. Dik waħda. It-tieni waħda, Henry Bonello. Henry Bonello darba l-oħra semmieli il-coaches li kellu wara Gedin li ma tantx kien ħelu miegħu. Semmieli diversi coaches u nesa jsemmi żazu. Kien ċempilli għalli żazu nsejtu bus eh, li tista' tibdiet l issa lest eh, rekordjat. Nixtieq eh, nselli għaż-żazu, nixtieq nselli ħabib tiegħi. Għalhekk jiġifieri ma nsik żazu. Henry. Ehm, oħra, nisma' ċertu il-ċertu kommentaturi. Fallew iċ-chances. Għax laqat ngħid li ta' Henry Bonello. I'm sorry, ma fallejt chances. Henry Bonello huwa parti mill-logħba, Henry Bonello huwa parti mill-11 fil-ground. Palma il-falli il-plejel li qed jipprova jiskorja u jarmih. Imma l-gowl li qiegħed hemm biex jilqa' Ġifieri din ma niflaħhiex jien, li l-kummentaturi jgħidlek falla ċans, le, laqa', u dak bħalma l-attakkant jiskorja, il-goalie qiegħed hemm biex jilqa'. Issa, irrid infakkar ukoll il-Philip Farrugia, ir-referee, li ma keċċiex il-Henry Bonello ġimagħtejn ilu. Fil-fatt, il-referee ta' Sliema kontra Birkirkara tat risposta, Sur Philip Farrugia, x'kellu jsir dakinhar. Eħe, għax dak ukoll għamel a violent foul u tkeċċa kif kellu jitkeċċa. Ġifieri, ir-risposta tgħajjlek il-Football Video Support plus referee kollega tiegħek, Philip Farrugia. Irrid ngħid ukoll prosit lil Mark Attard u lil Alfred Attard, Priory League, ta' lil Mark Attard għal-logħba Ħamrun Valletta. Għamel kummentarju eċċezzjonali, qajmek minn fuq is-siġġu, jien rajtha mid-dar. Il, u dan meta tqis il-professjonalità tiegħu. Dak huwa Ħamruniż minn demmu, Ħamruniż pur u fl-istess ħin kapaċi jgħajja gowl għall-belt, kapaċi jgħajja gowl għal Ħamrun, jibqa' għaddej, ifaħħar dak li jagħmlu tajjeb il-belt u dak li jagħmlu Ħamrun. Dik il-professjonaliżmu, prosit Mark, u bl-għajnuna wkoll li kellek ta' Alfred Attard. Ehm, issa, dwar il-video, football video support, idea tajba, fil-fatt, ehm, deret tajba mill-ewwel ġurnata li ntlabet l-MPL, eh, top 6, ehm, però hemm problema. Tista' tnaffar in-nies, u fuq di issa nkellmek, tista' tnaffar in-nies mill-ground minħabba l-fatt li jien li qiegħed id-dar nara x'ġara. Però n-nies ma jarawx. Ara barra minn Malta hemm l-iskrin kbir u jaraw x'qed jara r-referee u x'qed nara jien mid-dar. Mela jien talli ħallastu mort il-ground, li nista' nagħmel nċapċap jew insaffar lir-referee talli ħassru jew talli tah. Għax jien ma rajthiex. Ir-referee u n-nies mid-dar. Jien għalija dik m'għandhiex tkun hekk, għandu jkun hemm big screen fil-ground ħalli jaraw in-nies li hemm fil-ground għax fair enough dawk ħarsu biex marru hemmhekk. Ħassru għaliex buh li jistgħu jagħmlu forsi jkollhom il-mobile ikollu t-television fuq il-mobile u joqgħod jarah fuq il-mobile. Dak jista' jagħmel. Nixtieq ukoll ngħid xi ħaġa kitibli ċertu Nick Gatt Coleiro li miżżewweġ Pollakka. Da qalli, Ftit jafu li 25 tifel u tifla li kienu qed jakkumpanjaw lill-prijest u l-uffiċjali t-Tnejn filgħaxija kienu kollha mill-iskola Pollakka f'Malta, ta' Malta, Polonja qed ngħidu. Skola tiltaqa' nhar ta' Sibt biex tgħallem il-lingwa, l-istorja u l-istudji soċjali. Nofs it-tfal kellhom ġenituri mħallta, Maltin Pollakki, bħalu, għax hu miżżewġ Pollakka u għandu t-tifel Pollakk u nofsu Malti. U n-nofs l-ieħor kellhom ġenituri Pollakki li jgħixu u jaħdmu hawn. Probabbilment ħadd mill-plejers ma kien konxju ta' dan il-fatt, il-plejers stess ma kinux jafu. Il-25 li kien hemm kollha kantaw kemm l-innu Malti kif ukoll dak Pollakk, u din sabiħa mmens. Sabiħa ħafna. Sabiħa mmens.
Anka dawk li għandhom ġenituri Pollakki kantaw it-tnej li huma. Niggat Kolejro fil-fatt organizza l-esperjenza għal daw it-tfal bl-għajnuna ta' Matthew Spiteri Gonzi mal-MFA u l-iskola. Apparti minn hekk, għenu wkoll lill-MFA biex tippromwovi l-bigħ tal-biljetti mal-komunità Pollakka. U bena Bih 7,000 biljett lil Pollakki, daqshekk kien hemm Pollakki. Iva, iva. Jalla, 7,000.
Eh, fuq tliet ġimgħat, West A, Millennium F u 75% tan-Nord Stand. U l-MFA tagħtu rigal. U dan rigal kien li t-tifel tiegħu Julian kellu xorti l-iskorta lil Robert Lewandowski fil-ground. U hawn hu, issa nistgħu noħorġuh bil-kulur għax għandi ritratt, it-tifel Julian ta' Nigga Tkoleiro ma' Lewandowski li huwa l-eroj tal-Pollakki, dan ommu Pollakka. Tal-aħħar, dwar kemm kien hemm attendenza fil-logħba Ħamrun Valletta s-Sibt. Ħamrun kellhom 1,460

Ehm, però daħlu għall-ewwel darba tinsiex kien hemm li għandha 16 jidħlu b'xejn issa, tajjeb, u kien hemm li daħlu b'xejn għandha 16 203. Prosit lill-MPN u eh, lil min ġitu dil-idea. Eh, konna qed nitkellmu dwar dawn eh, l-affarijiet dwar il-żgħażagħ Qed ngħidu fuq is-support. Eħe, aħna kellna increase ta' support funnily enough meta nżilna fiċ-challenge. U niftakar il-logħob taċ-Challenge League kienu jkunu ippakkjati logħba wara l-oħra. U to be fair mas-supporters tagħna baqgħu jitilgħu anki wara ċ-Challenge League. Jien illum il-ġurnata nsib ħafna ħafna supporters li jitilgħu li involuti, vera għandna ħafna, tinsiex ta' slim hemm aging population kbira, hemm ħafna foreigners jgħixu hemm, illum l-xismu nbidlet naqra. Imma xorta jien rajt increase wara ċ-Challenge League ta' supporters Slimiżi jfolowjaw lill-klabb. Ħa ngħidlek il-verità, di fil-kultura tagħna jekk toqgħod tara. jekk toqgħod tara fil-passat kemm kien ikun hemm nies kien ikun ippakkjat. Illum in-nies jaraw ħafna logħob fuq it-television. Ehm, jien xi kultant nibda ma. Mintom tieħdu xi ħaġa mit-television. Le, għalissa le. Isegwu ħafna eh, television. Isegwu ħafna.
Lobby. Ehm, Beħem missajtom ma rajt. Hemm arranġament palissa ma insomma, imma eventwalment żgur ħanibdew nieħdu ir-qabel konna nieħdu ħmerija. Jekk ma nisser żball xi 2000 euro konna nieħdu, kienet merija. Imma interessa u kbir, jiġifieri jekk taħseb li tasli ma' nies ma jiffolowjawx il-futbol, huwa żball jiffolowjaw ħafna, ħafna u ħafna. Jiġifieri nkun nixtieqhom. Riklam fuq il-flok, fuq it-television jiswa ħafna. Ekku.
Xummet jaraw. Ekku. Ekku. Firi emmek tista. U dik parti mill-selling point tagħna meta hmm. nkellmu meta nkellmu ċismu.
Kit, eh, si għaddiet. Għaddiet diġa.
Għaddiet, għaddiet.
Dis-sena fejn għandek moħħok li tasal.
Fimni aħna mill L-inqas u l-iktar, l-iktar illi.
Il-punt ta' tluq kien aħna meta bdejna u għamilna da. Nemmen li għandkom tim qawwi. Jiena u sħabi ġviri ma poġġejna biex nfasslu t-tim, tinsiex bdejna nfassluh wara li nqlajna mill-Ewropa. Ġviri dik inhar li nqlajna mill-Ewropa aħna meta rebħu l-ħibs it-trofi. Lada fil-ħodu, dak il-lejl jiena u sħabi bdejna nitkellmu x'direzzjoni ħa nieħdu. Jiġifieri aħna naħseb armajna tim biex niċċalinġjaw għal kull ħaġa li hemm. Maximum taf x'inhu, il-minimum huwa rep ta' xi unur, żgur. Jew l-Ewropa.
L-Ewropa is a bare minimum għalija, ma importanti Il-Ġubili, ħa nfakkarkom, mela s-Sibt 29 ta' Novembru għandek Mosta kontra Sliema fis-Centenary. Mal-Mosta, intu Ġorġ. Tajjeb, din tispiċċa kif tispiċċa, kulħadd imur għall-ikla Ġorġ Kitchen. Faċċata tal-Parlament.
Faċċata tal-Parlament.
Jekk ma jkunx hemm post, idħlu fil-Parlament kulu hemmhekk. Imbagħad għandek żabbar kontra sebbuċ. warajkom. Il-ħadd 30 ta' Novembru National Stadium Valletta kontra Ħamrun tajba mensa u ta' 20 kontra Massax Lok. Imbagħad l-erba' 3 ta' Diċembru is-semifinals ta' żewġ lobiet u l-final 8 ta' Diċembru. Ekku. Mela, ġifi għandkom ċans għall-ewwel tazza wkoll. Interessanti. Biex tgħaddu il-Furjana. ħafna ġviri. Il-Furjana mhumiex hemm darba Thank God. Tifim ġifiri tistaw tabżuħum buħra. ċastako. Nselmu għal-Furjanisu kolla u l- Johan ħabib tagħna wkoll. U hemm ħafna fil-MFA li huma eh, Furjaniżi. Eh? Żgur, għandek il-President. Matthew President. Matthew Paris.
Ekku, għandek ħafna nies imlaħqin l-MFA.
Għandek moħħi li Furjaniżi.
Ma naħsibx ta.
Ma jgħidx, ma.
Vera nice guy. Nice guy, nice guy. Mizzawġ il-rabat il-ranġa ġifiri, Ma nafx imma u ħafna, ma għandi ħafna ħbib hemm qed niċċajta. Mela, aħna niċċajta u narek sabiħ. Nixtieq qabel ma nagħlqu wkoll nirringrazzja sħabi tal tal-appoġġ kontinwu il-kumitat għax mingħajrhom dax-xogħol kollu volontarjat huwa kbir illum. Min jagħmel volontarjat huwa kbir. U nixtieq nirringrazzja sħabi ħafna. Thank you Keith, insellmilkom, niltaqgħu bħal llum Ġimgħa fis-sebgħa ta' filgħaxija għall-podcast li jmiss. Tarawni għax jien ma narakomx. Ciao. Proset.